سڵاو لە بینەرە غەدرگرانەکانی کەناڵی دیمەن دوازمۆنی ئەم جارەمان لەگەڵ دوو شێفی دەست ڕەنگینی کوردستانە ئەویش شێف ئەحمەد و شێف ڕەوەندە. شێف ئەحمەد، عەبدولعەزیز ئەحمەد. ئەمن شێف ڕەوەندم، خەڵکی ڕوانزم بە ئەسڵ، لە هەولێر دەژیم. زانیوتانە شێف ئەحمەد لە کوێ فێری خواردن بووە؟ ئەوە چیە هیاتی هاتە ناو مەتبەخی دەستی دا چەقوی لۆ مات. شێف ڕەوەند دەڵێت زەمەنیش بگەڕێتەوە دواوە هەر دەبمەوە شێف. تاکە هونەرمەند کە ئەمن لە منداڵیەوە جێی لێ بگرم زیاد ئەزانم. شێف ئەحمەد بۆ ئازیزترین کەسی چی دروست دەکات؟ وەڵاهی بەنمێکە خواردنی فارسی نییە زانیلۆ. مناڵەکان چی بە شێف ڕەوەند دەڵێن؟ چەند کاتژمێر؟ چەند کاتژمێری ناوێت نیو سەعات بە کوڵانەوە. پاش کەمێکی تر دەست پێ دەکەین. ئەوە پتی نازێت؟ ئەم لەبەر تو کورت دەکەم. وەڵڵاهی ناوەکەم لەبیر چووە. زەخت زۆر لە خۆم بکە. خلیجییە. ڕەفیقەکانیشم زۆر گاڵتەم پێ دەکەن ئەگەر.

چۆن بووی بە شێف؟ وەڵایی شێفاتی بە ئەزموونە. چۆن بە ئەزموونە با بلێین ئەمن لە عەسکەری وەختی خۆی لە عەسکەری شێفاتیم کردیە کو شێفاتم کردیانی خواردم لە نایە لە عەسکەری بە لۆس فەسیلی خۆمان خواردن دروست دەکرد خواردی ئەنوا خواردن دروست دەکرد جا لەوێ دەستم پێ کرد لە

پاسوی تاوان چویمە چوارچای پاس چوارچرا چویمە هەورەمانی ئەوانە هەموو داوام کردە لەوانە پاش ئەوانە چومە چراخانی ئایا لە کۆتاییدا بوویتە خاوەنی چێشتخانەی خۆت؟ وەڵڵا چێشتخانەی خۆم هەتا ئێستا بۆ ئاخیرەی دامنا چێشتخانەی خۆم نەکوو هەتا ئێستا هەر بۆ خەڵک یانی بەڕاستی بۆ خەڵک دروستم کردو و خواردنم بۆ

ئەگەر ئێستا تەمەنم بچوک بکەنەوە بڵێم بۆچی دەخوێنی هەر بۆ ئەوی دەخوێنم کە ببم بە شێف ئەگەر ئەگەر شێفم لێ بستێنەوە حەزمێ ببم بە یاریزان چکە پێشتر یاریزانێکی زۆر زۆر باش بووم هەر ئەوەندە چ جۆرە خواردنێک دروست دەکەی ڕۆژهەڵاتی یان ڕۆژئاوایی؟

خۆم نا بەڵام ئەوانەی کە لە ژێر دەستمن کە ئەرکێکم پێ سپاردوونە بەڵێ سوتاندیتیان کە گوتم ئاگەر لەو گۆشتەی بی ئاگەر لەوەی بی ئەها لە مەتبەخی بەردەستت هەیە کۆڕنشێف هەیە ینی یارمەتی دەرت ئەوان سوتاندیتیان بەس ئیتر هەر لەسەر من حسابە واتە قەت بە خۆت نەتسووتاندووە؟ نەخێر لەبەرەوەی زۆر بە تەرکیز ئیشم کردووە بوون بە شێف هونەرە باشە وەکو دارتاش وەکو سەرتاش ئەگەر حەزت لێی نەبوو خواردنت خۆش نابی هەموو جارێ ئامۆژگاریم بۆ کابانەکانی ماڵی ژۆیە دەڵێم ئەو ڕۆژەی حەزت لێ نەبوو بچە مەتبەخ چێشت دروست مەکە چووکە خۆش دەرناچی بۆیە زۆر الحمدللە هیچم نەسوتاندووە. ناوی یەک خواردنمان پێ بڵێ کە زۆر لێی سەرکەوتووی. بەڕاستی خواردنێکی ئیتالی هەیە ئەمن زۆر لێ دەزانم ئەویش خواردنێکی ئەلفرێدۆ پاستەیە ئەلفرێدۆ پاستە بە سەڵسەی سپیە. ماکەرۆنیە لەگەر سەڵسەی سپی و مریشک و شتان تێکەڵ دەکەی دروستی دەکەی خیلاری پێنج دەقەی لۆ دروست دەکەم ئەنی زۆر ئاسان. بەڕاستی لە خواردنە ئیتاڵیەکان بە شێوەیەکی گشتی هەمووی سەرکەوتووم بەڵام بە حوکمی ئەوەی من ئێستا خواردنی کوردی دروست دەکەم لە بەرخ و مشتەقاتەکانی بەرخ، هەر گۆشتێک لە گۆشت، با بڵێن بە تایبەتی بەرخ زۆر زۆر سەرکەوتوومە و خەڵکەکەش شاهێدن بۆ ئەو شتە. چ خواردنێکت لەلا خۆش نییە؟ وەڵاهی خواردن هەموو لایم خۆشە هەمووی دروست دەکەم کە دروست دەکەم بە بە تەواوی دروست دەکەم و هەمووی لایم خۆشە ئەوە نییە بلێم وەڵاهی ئەوە ناخۆشە وە ئەوەی ناخۆم ئەوی نا هەمووی دەخۆم ئەتیادیە لای من هەمووی باشترە ئەومە. ئێمە وەکو شێف دەبی هەموو خواردنێک ئامادە کەین و تێستی کەین بیخۆین نابێ هیچ ڕقمان لە هیچ خواردنێک بێتەوە بەڵام خواردنێک هەیە کوردەواریە پێی دەڵێن کەشک شتێکی وایە زۆر حەز ناکەم بیخۆم بۆ؟ ئیتر لەگەر سیر دەخورێت ئەمەش ناو خەڵکی ینی ئەو خواردنە لە سەتای لە منداڵیمەوە حەزمێنە بۆ تا ئێستا و درستیشم نەکردووە. گەر مێوانێکی ئازیز بێتە لا چ خواردنێکی بۆ ئامادە دەکەیت؟ وەڵا ئەگەر مێوانم بێ مێوانێکی زۆر خۆشەویست بی ئەمن مێوانی قوڕای بۆ دەکەم قوڕاویش خواردنێکی کوردیە قوڕای بۆ دروست دەکەم لەگەل برنجی. میکسێکی بۆ دروست دەکەم لە خوارد بەرخێک و سوپێکی ئیتاڵی زەڵاتەیەکی فەڕەنسی وازم هەموو کەس حەز دەکا ئەو خواردنە بخوا. حەز دەکەی ئەو میوانە کێ بێت؟ وەڵاهی ئەمن لای من معەیەن ناکەم بلێم کێ بێ بەس هەر کێ بێ خۆشەویستە لای من کە مێوانی من بوو یانی خۆشەویستی منە. بە جدی ئەمن زۆر کەسایەتیەکانی هەولێرم هەمووی بەدڵە یانی کەسی باش دەناسم پەبلیک فیگەرەکان بەڵام حەز دەکەم میوانداری مامۆستا هەڵکەوت زاهیر بکەم. تۆ خواردن خۆشتر دەزانی یان خێزانەکەت؟ خۆی خێزانەکەسم شێفە ئەو لە منەزەمەی فەرەنسی ئیش کردیە زۆر تەوان ئەمن چ خواردە چی دەزانم ئەوش بۆچی من عینی وەک وەک من دەکە بەڵام هەر دەبێ کەسێکتان خواردنی خۆشتر بێت وڵی لە خواردن هەیە ئەمن ئیمن بەتامترە بەس خواردن هەیە ئیوی بەتامترە ئەوە چ خواردنێکی ئەوت بەدڵە؟ ئیوی بەڵێ وەڵا خواردنی بەڕاستی بریانی خۆش دەکا خواردنی سکاوی خۆش دەکا کەنتاکی خۆش دەکا خواردنەکانی هەمووی ئیویش خۆشە بەڕاستی عینە ستاکە عینە ساوی خواردنی خۆم دەخۆ وەڵای بەخۆم ئەکیید بە نمونەچتان بدەمە لۆی لە کەرەنتینی منداڵەکانم ها ئەو دوومانگەی کە لە ماڵێ بووین ڕۆژانە ئەم خواردنەوە دەکردن کە کەرەنتین تەواو دەیانگۆ بابە مەچۆ دەرێ خواردنی تو خۆشترە ئیدای ناخۆشە خێزانشم لیان تۆڕە دەبتێگو شەرمیز کە خواردنتان لۆ ناکەم ئەوە باشترین نمونەیە. خێزانەکە چ خواردنێکی تۆی پێ خۆشە؟ وەڵا خواردنی من بەڕاستی هەمووی پێ خۆشە بلێم وەڵا یەک یەکی پێ خۆش نیە هەرچی لۆ دروست کەم دەخوا ئەتیادیە ناژلێ یانی ئەو ئەوە ئەوم خۆشترە لەوە هەمووی دەخوازێ زۆر دەستەکانت خۆش بیت. بێرگەر و کنتاکی. حەزی زۆر لەو دوو خواردنەی منە و شاورمەش بەڕاستی و هەر کە خواردنەکەم لە ماڵەوە دروست کردبی کە ئەو لە دوو من دروستی کردەوە زۆر بە جوانی هینایەتی تام و قیاسەکەی یعنی زۆر زیرەکە ئەویش لە خواردن دروستکردن بەڕاستی بە تایبەتی خواردنی کوردەواری زۆر زۆر خۆش لێ دەنێ ئەمڕۆ ڕام لێتی یعنی لە کێشەمان نەبوو بەس ئیتر نەکهە و تام و سۆس ئەوانە ئەم فێرم کردیە لەبەر ئەوەی بڵێی نەڵێی ئەو شێف نیە کابانە. گەر لە جیهان برنج و تەماتە نەمێنێ ئەم جۆرە خواردنانە چین کە بەبێ ئەم دوانە دروست دەکرێت؟ خواردن بەڕاستی خواردنی کوردەواری هەیە بەبێ تەماتەو بێ برنجە مەسەلەن وەکو قوڕاو قوڕاو ئێستا نە تەماتەی لەگەلە و نە برنجی لەگەلە بەس برنجی لەگەل دەخورێ یانی دەتانی لەگەلی دانێی بەس دەتانی بە تەنێ قوڕاو دەتانی بۆ دروست کەی یان چکن کاری ئەوە نە برنجی لەگەلە نە تەماتی لەگەلە خواردن زۆری تێدا یانی خواردنی کوردە کفتە بە برنجی لێ بە ساوای دەکەی مەسەلەن ئەوانە خواردن زۆرە لە کوردەواری تێدانی تەماتۆ یەک ملیۆن خواردن هەیە بەبێ برنج تەماتە دروست بکرێ زۆر نمونەمان هەیە با بڵێن سەلەمونون پاستا سپاکێتی زۆرەها خواردنی فەڕەنسی بە تایبەتی برنج برنج ژەمی سەرەکی نییە لە خواردنی ڕۆژ ئاوایی بەس لە ڕۆژهڵاتی جەمی سەرەکیە بۆیە

ئاوا ئامادە بکەن کە نیو سەعات زووتریش ئەگەر ینی ها ئەو ڕۆژێک کە ماندوو نەبی ئەو شتانە چکە ئێمە خواردن بۆ خەڵک درێت ڕۆژانە جاری وایە هشتا نەفەر دڵمە دروست دەکەین ئەگە خاوبی ناکرێت پەلک دەرینانە ئەشیاوردکردە گۆشتوردکردە و دڵمەش 20 دقە کوڵان دە دەقش ئامادەکردن بە هەمووی نیسان چ خواردنێک لای تۆ دروستکردنی زۆر قورسە چی بەوانە دەڵێ کە دۆڵمە زەحمەت دروست دەکەن زۆر ئاسانە ئەسڵەن دۆڵمە لە هەموو خواردنێک ئاسانترە لە بەرەوەی هەمان کەرستەی خۆی بەکاردێنیوە کە پرتکردی ناوکەکەی لە ئەسارە دەدەیون لەگەڵ تۆزێک برنج و کەمە گۆشتی بۆور دەکەی دەپیچی و دەخێ سەر ئاگر کفتە قرسە

خواردنی ڕۆژاوایی تەندروستە یان ڕۆژهەڵاتی؟ خۆی تەندروستی بەرە تەملە بەرە شێفەکەیە ئەوەی کە دروست دەکا ئەو خواردەی کە ڕۆژ هەڵاتی دەکەی مەسەن چەوری کەم تێکە خێی کەم تێکە دەبتە تەندروست بەسە تو ڕوونی زۆر تێکەی خێی زۆر تێکەی ئەوە ناتە تەندروست تەوان ڕون چۆش ئاوی ڕۆژ هەڵاتی بی هەرچیەکە حسابە بەس دەمێتە سەر شێفەکەی کە تەندروست دروستکە تەندروست نەکە ئەو هەیە. ئەکید ڕۆژئاوایی بە دڵنیایەوە دەڵێم. بۆچی؟ یەک نمونەت پێ دەڵێم زۆر نا. خواردنی ڕۆژهەڵاتی بەڵانسی نیە لە بەینی با بڵێن پڕۆتین و کاربۆهایدرات و ئەو شتانە باشە یان یان زۆر زۆر چەوری بەرزە یان زۆر کاربۆهایدراتی زۆرە بەس خواردنی ڕۆژئاوایی بەڵانسە هەمووی بەڵانسە باشە ئێستا بۆ نمونە سەلەمونێک دروست دەکەی بە سۆسێک ئەو سۆسەی بەڵانس دەکەی یان پاستایەک دروست دەکەی هەمووی بەڵانسە ینی لەگەڵ تۆزێک بڕۆکلی دەی خۆی لەگەڵ تۆزێک پرۆتین دەی خۆی بەس خواردنی کوردی نا بەس لۆ خۆشی خواردنی کوردی خۆشترە ئەمە هەمومان وابزانم تۆش حەز لە خواردنی کوردیە بەڵێ ئێمەش حەزمان لێیە ئەم جارەیان دەچینە پرسیارێکی تر کاک احمد خواردنی فارسیت پێ چۆنە. وەڵاهی بەس مەگە خواردنی فارسی نییە زانی لۆ؟ لۆ؟ یەکەم جار بۆ تەندروستی تەندروستە ئەم لەگەریمە تەندروستە خواردەکان بەس بۆ تام تامی خۆش نییە زۆر لەبەرەوەی نەخەی تێدایە نە چەوری تێدایە نە ڕووی تێدا هیچ تێدا نیە خواردنەکانیان زۆری ناڵێم هەمووی هەندێکی ڕووی تێدا نیە خێرە تێدا نیە دۆیە من خواردنی فارسی زۆرم حەز ناکەم بە خۆش هەفتەیەک چوومە ئیران خواردنە فارسیەکانم هەمووی تێست کرد زۆر زۆر پێم خۆش بوو ئەلێرە ئاگداریان کردمەوە گوتیان خواردنی فارسی زۆر ناخۆشە بەس بەعکسەوە زۆر خۆش بوو کە هاتمەوە گوتیان بۆ خۆشە گوتم لە بەرەوەی زۆر تەندروستە دووشت بەکارناینن خوێ ڕۆن باشە زۆر درەنگ پیر دەبن زۆر درەنگ نەخۆشی دەبن ئایا لی دەزانیت؟ چی و چی دەزانیت؟ بەخوا بەس دە ئەون قرمە سەوزی ئەوە سەوزە خڕنی بجوێنێ بۆ زۆر عەلە ساز ئەوە بە گۆشتە و بە جیایەکە سەوزە قرمەکە ئەوە چیە قرمە سەوزی لەگەڵ نۆکە هەیە فاسولێ تێ دەکا لەبەرئەوەی ئەمن

کامە خواردنی فارسیت پێ خۆشە؟ وەڵاهی وەختەکی لە ئیران بووم خواردنەکم خوارد خۆش بوو بەڕاستی خواردنەکە برنجەکەی نەخورا برنجەکەی نەخورا بەس خواردنەکە لە گۆشتکەی بوو پڕی گۆشت بوو گۆشتە بەس گۆشتەکەم خوارد بەڕاستی ئاو گۆشتەکە و گۆشتەکەم خوارد خۆش بووە بەس نازانم ناوەکەی چ بوو قورمە سەبزی زۆر زۆر خۆش بوو لەگەڵ برنجی بێڕوون یانی دوازم سێ چار جار داوام کردەوە زۆر زۆر پێم خۆش بوو. ناوی چەند خواردنێکی کوردەواریمان پێ بڵێ. کوردەواری زۆرە دەوڵەمەندە کوردەواری لە خواردن با بڵێین زستانە و هاوینی هەیە ئەویش مستەنە هاوینە با بڵێن زستانان کەنگرە دۆڵکەیە کاردیە ئەوانە زۆر خۆشن لە کوردەواری خۆمان هەیە پاشوی ساوارە کفتەی خۆمانەیە قڕاوە

بەس خواردنی زۆر خۆشە بەڕاستی گەرمەکوتا دەخورێم زۆر دەنەمارێ هەفتەی جارە گەرمەکوتاوی دەخۆم دەمارێ. خواردنی کە فوول کوردەواری بی با بڵێن ئێستا بۆ نمونە یاپراخ دیار نیە کوردیە یان یان تورکیە یان سوریە باشە ناتوانی ناوی لێنی کوفتە هەمان شێوە چونکە تورکیش کوفتەیان هەیە وڵاتی تریش کوفتەی هەیە بەڵام قوڕاو

تەبعەن زۆر زۆر زۆر زۆر تایبەت دەرچوو کەواتە گۆشت و ماست زۆر هاوڕێم بێکەوە. قسەیەک هەیە دەڵێن گەر شێف داوەتیش بکرێت خواردنەکە هەر بە ئەو دروست دەکەن ئایا بۆ تۆش هەر وایە؟ وایە بەخۆی شێف حەز دەکا مەسەن بە خۆی بەدەست بەدەستی خۆی خواردنەکەی دروست بکا ئەو جا هەرچی بی خواردنەکە ئەو کەرستەی لۆ دێنین دەرێ ئەوم لۆ دروست کە شێفەکە دروست دەکا پێی خۆشە دروست کا ینی کرامی دەستاوی خۆش ئەو لێ لە میوانداریش وەڵا ئەێ وەڵەوە دروست دەکاتیادە لات ئاساییە ئاێ وڵاتیادە ئەم بە خۆمان چیمە لە هەم لە زۆر جێ لە لە دایرەکانیش چمە دایرەکانیش وتن ئەو شێ فەحمەدا دەبی خواردمە لە بکە خواردن دروست کردە لەو دایرەکە زۆی دروست کردە بزەبت ئەو کێشەمان هەیە کە دەچینە مەزرعاک دەعوەتین هەردەین بۆ خۆمان دروست کەین کە دەچنە میوانییەک هەر دەڵێن کادە وەرە مەخۆ شتەکمان لەگەڵ بکە کە میوانیشمان دێ لە ماڵەوە هەردی بۆ خۆمان بکەین یعنی ئەوجە زۆر زۆر کێشەیە یعنی دەبی کەبابی لێ دێ دەچینە سەیران لەگەڵ ڕەفیقەکان دەبینی دەعوەتم کەبابەکە و تکەکە هەمووی بە من دەکەن ئەوجە زۆر ناخۆش زۆر هیلاک دەبن لەو حاڵەتێ هەرگیز هەبووە لە میواندارییەک هیچ دروست نەکەیت؟ بەخوای جار بە جار ئا بەس توڕە بووینە. هەبووە ماندوو بوومە زۆر زۆر یان فێڵم لە میوانەکەی کردێ گوتم ئەم دەمێت ئی تو تام کەم نابی بەس بە خۆم بی ئەگەر ئی خۆم بی کە بخۆم ئەی چێ بڵێ خۆشە ئیتر ئەوها پێم دروست کرد ئەگەر بۆ بە شوێ لە کۆڵم بیتەوە ئەگەر هەردی بخۆم بکەم بەسەرهاتێکی خۆشمان بۆ بگێڕەوە کە لە کاتی خواردن دروستکردندا ڕوویدابێ خۆشەکە زۆرە بە بیرمایە بەس ناخۆشەکە یەکە قەت لە بیر ناکەم قەت لە بیر ناکەم ناخۆشەکەی وەڵاهی ناخۆشەکەی کابرایەک دە فندقیشم دەکرد تەوان خواردنی خواردنی داوای خواردنی کرد گۆشتی حەبل گۆشتی حەبل لە زۆر ناسکە کردمە تکە لایەن برد وەڵا گۆشتەکەی بەشیشەوەی تەوان نوێی خواردبوو هینایە گوتی ئەوە گۆشت حەبل نییە ئەوە چیە هیناتی هاتە ناو مەتبەخی دەستی دا چەقۆی لۆ مات گوتم ئەوە چییە؟ گوت چێ گۆشتی هینایە گوت من نەمینایە گۆشت فلانی فلان کەس هینایەتی خزمی خۆت هینایەتی گوتم من نەمینایە وەڵا هەر لۆم هاتە پێش ئەمیش نە لە باب نە لای مەتبەخی بووم کورسیم بڵند کرد لەوەی کورسیم بڵند کرد لەوەی چووم ڕاست هەڵات چەقۆکەی فرەدا و هەڵات چۆ دەرێ تەڵە دوایە چ کاتم لێ کرد و ئەوە کرد و باشە حالیە تا لێی خۆش بووم ئێستەش لێی خۆش نەبوومە بەس بە گۆتم واز دێنم لە لە دەعوایەکەی هەتا واز لێ بینم مشکلە نییە. وەڵڵاهی بەسەرهاتی ناخۆشمان زیاترە ئەمە. باشە لەبەرئەوەی لە مەتبەخ گەرمە ئەگە پلەی گەرمی لە دەرەوە چل بی لە مەتبەخ شەستا هەشتایە ئاگرەکی زۆر زۆر هەیە زەختەکی زۆرمان لەسەرە خەلکەکی زۆر ئۆردەری هەیە باشە ئیتر حاڵ با بڵێن تو لە خۆتەوە گرژ دەبی باشە ئیتر دەبی تەرکیز لەسەر ئەو هەموە خواردنەی بکەی لەوی لۆ سەروی لەوی سەروی ڕۆژەک تەلەفۆن ئەکات گوتی خواردنم دەوێت بۆ ئێوارە بۆ ئۆندە کەسە ئەمیش لە مەتبەخ بووم گوتم بە سەرچاو خاتوون ئەوانە تەلەفۆنەکەم دانا لە بیرم کرد تۆماری کەم چوومە سەر ئیشەکە یعنی دەوری سەعات شەش بوو تەلەفۆنی کرد گوتی بێزەحمەت خواردنەکەم گوتم ئۆ وەڵڵا خوشکی من لە بیرم کردیە

خواردن هەتا ئێستا خواردنم بردیە هەیە خواردن دروست کردیە پێوە ماندی بمە زۆر کە حەلە ساز خواردنی زۆر باشم دروست کردیە کە لۆ پێش میوانی دەچی دەرێ وەڵا منەوەی ناخۆ چییە چکە نەیخواردیە پێشترێ ئەو خواردنەی نەخواردیە نەیخواردیە من خوا مەجبورم خواردنی چکەم لە دروست کردیە لێرە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگ هەیە لەبەر ئەم ستافێک لەگەڵم ئیش دەکا ئەمن ناتوانم وەکو هەموو خواردنەکان هەر بە خۆم بیکەم باشە هەر یەکە و ئەرکێکم پێ سپاردووە ئیتر ئەگەر کەسێکیان یەک هەڵەی بچوک بکا لەو ستافەم لەو ئەرکەی لەسەر من حیسابە. سەرسامی کام گۆرانی بێژی؟ کۆپلەیەک لە گۆرانی ئەومان پێشکەش بکە. وەڵا ئەمن تاک تۆفیقە. شیرین بەهارە بەهاری شادایەیەی.

لە منداڵیەوە جێی لێ بگرم زیاد ئەسعەدە. کۆپلەیەکمان لە گۆرانییەکی زیاد ئەسعەد پێشکەش بکە. بڕوا بکە هەرچی پرسیارەک هەتا ئێستا هی نایتێت هەموو وەڵام دایتەوە بەس نازانم گۆرانی بڵێم یانی نازانم ئەگەر. حەزت لە چ گۆرانیەکی ئەوە؟ گۆرانیەکانی خۆشە بەس ئەها دەڵێ گیانە وتت ناوم بێنە ئەو گۆرانی زۆر خۆشە بە گۆرانی. کەواتە پێشکەشمان بکە. لەبەرم نییە یانی وەڵا وەڵا نازانم ئەگەنا بەسەر چاو حەزم لێ نییە هیچ پرسیارەکت ڕەت دەم. لە دوو شت زۆر زۆر خراپم لە ژیانمدا گۆرانی و نوکتە ئەوەی تر هەرچی دەڵێ لۆت دەکەم بەس ئەو دوای نازانم معنی ئەتەکێتی گۆرانی وتنم نییە تەنها جێ دەگرم بەخوای دەنگم زۆر ناخۆشە بەس چیت بۆ دەڵێم ئێستا ئەردەلانی ڕەحمەتی گۆرانیەکی هەبوو تۆماری نەکردبوو قەدیم باشە 2005 و ئەوانە تۆماری نەکردبوو کۆپلە لە گۆرانی لە کنە من هەبوو باشە برادرەی زۆر نزیکی خۆی بە سەوتی کاک ئەردەلانی هەی بوو لە ناو میمۆری ئەو کاتی هەندێک زیازە بوو پێیان دەگۆ غازی یاوەر و ئەوانە مۆبایل تازە هاتبوو ئەوانەمە هەبوو لە کنم بوو بۆ هەرچیم لێ دەدا دەگۆ بە خۆتی دەمگۆ ئا ئاجا ئەوەختی یانی بۆ خۆی نازانم بیڵێم بەس ڕفیقەکانیشم زۆر گاڵتە پێ دەکەن کرد یەک کۆپڵی زۆر کەم دەڵێم واز ناهێنین دەبێ هەر گوێمان لە دەنگت بێ

یان پیرە ژن. وەڵاهی تەبعەن ئەوە نەوعە تەخەلوفەکە نەوعە لە ژیانەک دەژین دیارە دوور لە واقعی دەژینەوەە یعنی ئەگەر داچی منداران یان گۆ ناوەکەم گاس بە خاتون گاسیکە فیلان خان ئەین لە دەرەوە لای خەڵک پیاندرن داچی منداڵان بەڵێ بەخۆی زۆر ئاسایە چکە خێزانەکە موڵکی خۆتە بەڵام هەیە حەزناکا لە شوێنێکە خەڵکی بێگانی لێ ناوی خێزانی بینی باش نیە ئار ئەو هۆکارە ئەگەر نا ئێستا من لێرە چکە پرۆگرامە ناتوانم ناوی خێزانم بینم بە جدی ینی هیچ لە گۆڕنیە زۆر تەبیعیشە دەیڵێم بەس ئیتر خەڵک حەزەر دەکا لەوانێ بڵێ ناوی خێزانی خۆی گوت بەس پیرێژن و وشانە نا دایکی منداڵان ئەسڵ شتێکی زۆر جوانە لای من داینکە دایکی منداڵەکانم

گەر بچیتە بەهەشت داوای ئەو دەکەیتەوە. وەڵایی هەدەری داواکەم زانی بۆ چونکە دەلێن حەفتا حۆریەش هەر لە چکلیویە هەدەبی داوای کەمەوە دیسان. بەڵێ ئێ تەبعەن لەبەرئەوەی بەس کێشەکم هەیە لێرە ئافرەتی کورد دڵی پیسە ئێستا لێرە پەنجا حۆریت دەدەنێ قبوڵ ناکا ئەو مشکیلەم هەیە ئەگەر نەتەمەوێتەوە دەمەو مەرجەم هەیە لەگەڵت ئیتر ئەگە قبول کا بە سەرچاو لۆ ناات. سەرسامی بە چ شێفێک؟ وەڵا شێفی جیهانی ئەمن بەڕاستی خواردنەکانی لێ وەردەگرم لە شێف ئوسامەی وەردەگرم شێف ئوسامە من بەڕاستی مەزیبم پێی خواردنەکانیشی هەمووی ینی بە ئەزیەت ناتە خواردنی یعنی بە زەحمەت وەرناگری شەکەی بە ئاسانی وەردەگری گۆردن ڕەمزی شێفێکی بەریتانیە زۆر زۆر سەرسامیمە بەڕاستی و زۆر ئەزمونیش لێ فێربوومە. تا ئێستا چ ئاواتێکت هەیە و نەهاتۆتە دی؟ وەڵاهی ئاواتی من ئەوە بوو کە مەتعەمەکی ناێم بەڕاستی مەتعەمەکەم دانا بەس مەتعەمەکەم وەها دانا وەقتی دامنا ئەویش بابلێن جێگاکەی وەها نەبوو عالەمەکە داهات بەس کەم داهاتن ئەوەی ئەمی دەویست داهات سێ مانگ دامنا تەقیبەن باشیشم کرد

شانازی بە چی خۆتەوە دەکەی؟ ئەبەن شانازی بە خۆم دەکەم بەڕاستی کە بە خۆم شانازی کوو دەکەم بە خواردنەکان دەکەم خوارد خواردن دروستکردنەکانم خواردن بە خۆم شانازی دەکەم لەوەی دوو ساڵە تەقریبا سێ لۆ سێ سای دێ لە تەلەڤزیۆنەکانیشم کردیە یەک نییە دوو نییە ئیشم کردیە و لۆیە ئەم شانازی بە خۆم دەکەم بەڕاستی شانازی بەوە دەکەم کە تاکە شێفی کوردم فۆڵۆوەرسێکی گەلەک زۆرم هەیە لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان یانی خەڵکەکی زۆر زۆر متابعەی من دەکا بۆ نمونە ئینستاگرامەکەم 1280 هزار فۆڵۆوەرسی هەیە کە هیچ شێفەکی کوردم نەبینێ مانێ ئەوە نیە ئەوان خراپن ئەم ڕێزم لۆرەم یانێ خۆشیان بێ زۆربەشیان ڕەفیق من ئەم پێیان دەڵێم هاوپیشە زۆر لە شێفەکان منافەسەی منیان کردیە و باسی منیان کردیە بە خراپ بەس ئەمن پێیان دەڵێم هاوپیشە خۆشم دەوێن هەموو شێفەکانم خۆش دەوێ ئەسڵەن هەموو کابانێکم خۆش دەوێ کە دەچێتە چێشتخانە یان مەتبەخی خۆی خواردن دروست دەکا لەبەرەوەی ئەمن معاناتی ئەو ئیشەی دەزانم دەست دەست بڕین خواردن سوتاندن لە ماڵەوە یەکەک بەدڵی نابی ماندوو بوون خواردن چەندمان بزانە ئێمە لە کوردستان بە دوو سەعات خواردن ئامادە دەکەین بە دە دەقە دەیخۆین یەکسەر ون دەبێ. ئەی لە دەرەوە؟ لە دەرەوە بە دوو سەعات بە دە دەقە ئامادەی دەکەین بە دوو سەعات دەیخۆن بە هێواشی دەیخۆن بە نەکهە و بە تامی خۆیەوە ئەو جیاوازە هەیە بۆیە ڕقم لە کەس نابتەوە شانازی بەوەش دەکەم لە تەمەنەکی کەم ناوبانگێکی زۆرم پیا کردو بە سومعەکی باششەوە. پرسیارێکی ترمان لەسەر وەسیەتە ان شاء اللە تەمەن درێژ دەبن بەڵام دەمانەوێ بپرسین وەسیەتی تۆ چیە؟ وەڵایی ئەمن تەمەنام دەکرد کوڕەکانیشم بۆ وەک خۆم بایە بەڕاستی یەکیان وەکو من دەرچووە بەس ئەویت کەس هەردەوشم دەرچووە بەس حەز لە ئیشی مەتبەخ ناکەم دەی ئەمن بابە لە ئیشی مەتبەخ ناکەم یا ئەویت ئەویتر قبلاتی واز دەکانی شێفە یشایەن بەس ئی گسکەکەم دەیە من حەز ناکەم لە مەتبەخا هیچ کەم ئەوم پێ ناخۆشە بەڕاستی. وەڵاهی وەسێتی من چیە وەسێتی من ئەوەیە بۆ بۆ ماڵەوەمان ئەوەیە یانی بەس منداڵەکانم بە پەروەردەکی جوان گەورە بن و و کوڕێکیشم هەیە حەزم لێ ببێت بە شێف ینی هەرچەندەم خۆی لە ئێستا منداڵە حەز ناکە تەمەنی هەر ساڵە ڕقی لە مەتبەخە بەڵام ئاواتم ئەوەیە شوێنی من بگرێتەوە چکە ئەو ئەزمونەی پێمە حەزەکەم هەمووی بدەم بە ئەو بۆ دەرەوەش حەز دەکەم هەموو گەنجێک چکە ئەمن شانازی بە یەک شتی خۆم دەکەم لە تەمەێکی زۆر کەم ناوبانگێکی زۆرم پیا کرد وەکو شێف و هەموو کەسم و زۆر گەنجێ دەڵێ ئیشم نییە بێ ئیشم نازانم چ بکەن دەتوانن لە بوارێک خۆیان بدۆزنەوە با بڵێن تەنها شەرنیە شێف هەیە باشترین سایەقە باشە هەیە باشترین سەرتاشە هەیە باشترین دارتاش دەدەرچی هەیە لە بواری ئایتی زیرەکە حەز دەکەم هەر گەنجێک پشگیری زۆر کەسیشم کردیە کە گەنجە ببێت تایبەت ئەن شتێکی تایبەت بە خۆی هەبی پێویستی بە کەسی تر نەبی لای خەڵکی تر ئیش نەکە خەڵک بێن لای ئەو ئیشکە لە کۆتایدا سپاسی بەشداربوان دەکەین دەپرسین چیت هەیە بۆ پڕۆگرامی دوو ئەزموون؟ تەواند زۆر سوپاسی کەنالی دیمەن دەکەم بەڕاستی کەناڵێکی سەرکەوتوە حەزم لێیە لەو بەرنامانەی ئێوە حەزم لێیە ئینسانی وا بە ئەزموون بینن یانی کە ئەزموونیان زیاد هەیە کە ئەزموونیان زۆر هەیە کە هەتا خەڵک ئیسفادەی لێ بکا و ئێوەش کە زیاتر ئیسفادەی لێ بکەن لەو